Pathian sin i rami hnangamnak, daihnak, lawmhnak nan cungah um ko seh. Se thinhang hlah u. Na thinhang viar hi aw. Pathian sin rat ah cun ol lo chel caan Pathian biak timi cu biakam hlun nih Pathian biak timi cu mak mi dawh si cu. Pathian ton an tim an tlang ah kai si. Pathian he ol ten biak kho rak si lo. Pathian le Moses hna ni ton ni song li hna do aba um cu ti le rol lo in. Bia chim po anol than ni song li kai than ni song riat rol ul tlang ah. Pathian cu thiang lim tuk mi Pathian rak si. Nu po ton kho si lo bekam hlun cu. biak thlam sem ter bo set zong cu ṭhiamṭhiam te set ram cara hmasa cem biak inn cu thlam in sakmi se te set ram cara a sak i cu ah cun tlangbawi long long a lut kho a thiang cem a thiang cem mun a tlangbawi long a lut i cu rai thawinak a pek pathian ne tonnak a um Pathian cu cu cungah cun khuadawm bantukin a um i cu thlam cungah cun Bawipa kha a um cu a thlam cungah cun Bawipa a um a chungah thiang cemnak ah Bawipa a ummi a si cucu Biakam Hlun ah Pathian biak Pathian i tonnak rak si duh paoh in luh khawh zong rak si lo mi balte ca tlangbawi cu a lut le raithawinak a pek dih cucu Biakam Hlun i Pathian raithawinak rak si dupo in chawnh khawh rak si lo ahohmanh nih pathian nih a thimmi tlangbawi lawnglawng kha mipi le pathian karlak ah palai rak si ka pa ti khawh le dupo i rak chawnh khawh zong si lo chawnhmi chawnhnai a kawhmi kawhla a thimmi lawnglawng hruaitu rak si cucu biakam hlun rak si Sihmanhsehlaw biakam thar kan van phan kan Bawipa Jesuh Khrist thawng an vai lam ah zeizong vialte nawlbia cu kan zul kho lo i a kan thah piah amah nih zul dih i biakam thar ah cun kan zapi tein Peter nih cun tlangbawi phun nan si kan ti tlangbawi phun kan si ka pa ti auh khawhnak thlarau kha kan pek le Paul nih Cuticun ka pa kan ti khawhnak cu si ti. Lin ah kan biak khawhnak cu rak si. Kan ra, lin ah thla kan cam, lin ah kan thangṭhat khawh. Cucu Jesuh Khrih vel thawngin a si. Vailamtah hnu in a rami a rak si. Cucaah Pathian kan thangṭhat i zarh pahnih kan rat i nazi pahnih kan timi zong he hmual a nei tukmi hmanthiam he a rak biapi tukmi si. Pathian kan biaknak a thiangmi si, a lian ngan tukmi Pathian si tikah kan rat tik zongah Pathian biak cu cucaah a kan pemh khi a rak biapi tukmi si kan ṭhut zongah siseh Pathian kan biak ning zongah ningcang te Thiang Thlarau hruainak kan biak khi si Pathian ṭihzahnak khi biak rak si Cucu zeizong vialte kha kan ruahnak kan thinlung vialte zong kha thianh a rak si. Kalter a hau, thianh a rak hau, Pathian kha pek a rak si. Cucu sullam a neimi Pathian biak worship kan luh khawhnak a si. Kan pek lai, kan chawva kan pek lai, kan thinlung kan ruahnak kan pek lai. Cucu Pathian biak a si. Hla in thangṭhatnak kan pek a lianngan ca a si. Thawhlawm in kan pek, thluachuah kan pekmi kan pek. Cucu kan thinlung vialte kan ruahnak pek a si. Cu ahcun kan ratnak cu a si. Cucu Pathian biak ti cu a si. Cu lawnglawng Pathian nih cohlanmi a rak si. Cucaah minung tampi Pathian biak chung i Baibal tak i na luh lo si ahcun na ra peng ko la nain kum tampi na si nain na ra la nain na nun ah ṭhanghnak um lai lo. Nangmah ning peng na si lai. Mi cheu ṭhannak nun an neih lonak a ruang cu biatak in biak an thiam lo caah a si. Baibal nih thlarau le biatak in biak timi chungah a lut lomi paohpaoh cu kum tampi zongah cu peng kha si la ṭhan nei lai lo theitlai um lo ṭhangmi si lo cucu thlarau le biatak in biak thiamnak dei kan nunnak lam a kan muhsak a kan ṭhanter cucu si Pathian he hawikomhnak ah thiang thlarau nih lam a kan hruai Cucu sullam a neimi a si. Na lawi tikah lawmhnak in a khat lai. Nai lawm lai, nihin na ratmi, na thangṭhatmi vialte na pekmi ah nai lawm lai. Pathian bia ah chim ah khan nai lawm lai. Nunṭhanghnak na hman lai. Na an in ei lai, cucu si. Na ei lai. Cucu a ṭhangmi nunnak khi a rak si. Cucaah biapi tukmi Pathian biak ka rak si. Cucaah ku le ka nau hna nihin zongah kai lawm. Thiang Thlarau nih a kan umpi kan ti am si. Thiang Thlarau nih umpinak ka um kan tluang baya a nuam. Hmailei zongah chim ka duhmi cu caan kan hmanmi bulletin hi ṭha tein caan na neihmi upat u ti kha kan nawl hna. Keimah pastor thawng ka chim lawng si loin caan a neimi vialte kan nawl hna pumpeknak he thla nan rak cam lai hi ga hmun ah caan kan hmanmi a lian ngan tuk i pathian kan biak tikah ta men men i thut i ta men i caan ka hmang la ti pulpit kai ser in pathian kha kan in hrimhrim in caan a neitu nan i zoh lai i upatnak nan rak pek lai apnak nan rak tuah lai cucu nihin ah kan biak ning hmual a nei lai Pathian hi zeiti paoh in amah hi ka pa ti paoh in kai hi biak a si lo pumpek a si rak i ap a si tiang thlarau sinah thlacam a rak si thongṭa chimtu lawng khupbi le hlacam i pumpek rak si lo caan mangtu vialte kan biapi dih thlacam cu pa sinah thlacam a si a lian ngan tukmi a si caan rak i pek a hau thiang thlarau sawm a hau lasami vialte pathian thangṭhat a si nan awza i sunparnak Pathian ca pek ka rak hau zeizong vialte kha i apta tuah a hau cucu kan hman si ahcun Pathian nih i Khrihfabu tampi thluachuah kan pek lai cucu nihin ah kan nawl hna nihin zong ṭha tuk Bawipa nih thluachuah kan pek hmailei zongah van i zuam u law pumapnak te he caan kan in thiahmi van i zoh u law theih loin um lai cice tein caan hmang hlau kan nawl hna ka van thei lo kei kan van in kawh chom hna pawl hna um tawn le ka zau tikah pathian kan biak ning kan daithlan deuh deuh deuh si ahcun daithlan manara te lai caah cusi caah zei pa hi pathian hi pa usa pek kan i tim a hau cucu kan chiah a hau timi te kha nina caan hmang tu hmailei zongah ka van in nawl hna cucu a biapi tukmi ka hmuhmi a si Pathian biak mizapi caah hlacamtu mizapi hmaiah Pathian sinah thlacamtu mizapi thawngṭha chimtu kan van si tikah a lian an tukmi Pathian karlak le mipi karlak ah palai kan si tikah misasawh kan si lo caah a biapi tuk i thlarau lei in ka van in cawnpiakmi hna a si Zica kan ṭhan khawhnak le hi Khrihfabu Bawipa nih a lawmh i an i biatak e thlarau he biatak ke ti a kan zoh lengmang caah cu bantuk cu Bawipa nih a kawlmi si caah cucu zaangfah ka van in nawl hna hmailei ah tete khin hohmanh kha si lo tein i theih lo te zong um lo te khan kan kal i caan kan hmannak dingah cute cu zaangfah kan in van nawl hna ti kha chim ka van duh ka van in si hna lo Zaangfah ka van in nawl hna, kai si ka hmang lo. Ka van in nawl hna, nan thinhang lai ci u. Sine salawm. Sine thaizing in khual ka van tlawng lai i zarhthum ka van rau lai caah zeiti si paoh ah thla nan van ka campiak lengmang lai. Bawipa thawng in nan pastor cu pastor ka si, missionary zong ka si. Missionary ka kal ṭhan lai. Pahnih in rian ka ṭuan, Bawipa thawng in missionary ka ṭuan ṭhan lai i tu ka kalnak ding zongah bang ka campiak an o male kan unau sinah kan kal lai biaruahnak tampi kan nei lai cawnpiaknak a um lai male kan unau sinah ni thum chung kan um lai kan unau nan theih bantuk an ra kho ti lo an kir kho ti lo tartaha ken um si chang e zeitin tal da tia mission department CBC UT te nih hmailei ah rian tuan ṭi ding in khuakhan lai relnak salai caah thla kan campiak u GS Kan President Roland Van Bik GS, keima Siaza Thawng Cin Sia Theng panga kal ding kan si. Cucu Malaysia kal ding kan si timi te ka chim ka duh. Malaysia in kai thawh ṭhan lai, India ka zuang ṭhan lai. Cun India in ka kal lai, zeimalo kemp ah ka kal lai, zeimalo kemp cu thei thiam ko law, van chim len hau lo i, zeimalo kemp ah kal dih kan, kan i tim ṭhan. Cu ahcun caan ka va hmang te lai, camp zong a si lai. Pathian nih remten pastor CBA, HBC, Thantlang TABC pastor vialte retreat tonnak um ṭhan lai. Thau ah si lai. Thau ah Bawipa nih rem ahcun Thau zong ah si ṭhan lai. Kan va kal te lai. Thau zong ah hika um i nan chungkhar, nan pale te vialte zong hai ka va ti te hna lai timi te kha chim ka van duhmi cu si. Cicun a van dih nun ka ra ṭhan lai i India ram kan missionary thlahnak ah kan va zoh lai. Assam straightnak kan kal lai, kein kalnak kal si lai. Tete khan kan va kal a Punjab sinah kan va kal lai, lupawng ai pommi sinzok kan kal ṭhan lai. Cicun Pathian thawngṭha bia kan va chim lai, cucu ka caan hman ding si lai timi te kha chim ka van duhmi na a si. Le zeipaoh si ah nanmah thlacamnak ka herh peng. keimah ka hnu lei ah kei cu zeihman ka si lo i nanmah thlacam lo ahcun kei kuan fang si ning law nannih hi zen nan si hau phung tiah nan van ka kah lai i ṭhawnnak ka hau cu si caah ka philh lo tein inn thla nan cam zongah rak ka campiak u timi te kha chim ka van duhmi cu si ka van rau lai zarh hnih zarh thum sihmanhsehlaw kan ha ngam ko zeiti ka rauh zongah Khrihfabu Ka zoh tikah ka hna ngam caah zeihmanh ka phannak le zeihmanh khi a rak um lo. Kan dam caah a si. Dam lomi Khrihfabu cu pastor hi leng chuah a har tuk ti si leng an chuak ngam lo. A nawi lengmangmi hna nok lengmangmi cu pastor leng an chuak ngam lo ti si. Cucaah kei cu ka chuak ngam ko Pathian thawngin. Zeitik ka rauh zongah, thla hnih thum ka rauh zongah nan zei poi la lo. Cusi caah ṭha tein voi ah nan rak um ko ding khi ka ti le zei paoh he kan ha zong a ngam ko timi te kha chim ka duh i zei paoh si ah na ngam in ka kal ko lai timi te kha chim ka duh keimah ka um lo zongah keimah ruaitu ka si lo thiang thlarau a si caah a si Thiang Thlarau nih an hruaimi hna an si, kei cu minung ka si, zeihmanh ka si lo. Cu si caah chite cu chim ka van duhmi nu si. Kai lawm tuk nan chungah timi te kha chim ka van duh. Cu vial cu si selaw Pathian bia lei ah kan kal lai. A voikhatnak hlasak ahcun a thiam pawl i kan Khrihfabu kan si la. Lian Lian hnu zong a voikhatnak solo sa le cu tluk in thiam cu voikhatnak ah. mak ko kan van thiam viar ko ka lung ah a van chuak le voi khatnak sami ah cun a dang zong ka van thiah ula a voi khatnak an ti la le an thiam ngai te ding khi kan tam ngai rua ka ti mai kal pa man in a sa bal lo nan thiam do cun a se voi khatnak ah cun a voi khatnak ti thiam ngai a voi hnih nak thiam lo mi do kan tam tuk cu si cu paul he kan um ngai a voi thum nak cu a thiam lo cu chin mi kan tam Cucaah voikhatnak zong hi van ti len khi si lem lo. Sine selaw kan tlangtar bantuk in ka van nolh ṭhan dingmi thei tampi tlai pa sunparnak langhter ka van chim cang. Jesuh zultu ser ti kha si. Ti cu kan tlangta le si. Atu ka van zulh dingmi cu zultu timi kong ka chim ka van duh caah zeitindah Jesuh zultu a kan hngalh lai ti si lai nihin kan i ruah dingmi cu zeitindah Jesuh zultu si a kan hngalh lai ti si lai thei tampi kan tlainak hin pa sunparnak kan langhter pa sunparnak a langhter ahcun mi nih khan a kan hmuh tikah hi nu hi pa hi Pathian i Jesuh Khrist i zultu a si ti kha a van kan ti lai caah a si cucaah dotdot te um pathumnak ka van si lai zultu timi cu kan hngalh cang zeidah si Jesuh Krit kan eh zulmi ke zultu a si Jesuh a kal ning in kal i a nun ding a cawng i Jesuh a chim ning in a nun ai nunpimi kha zultu ti khi si Jesuh a ṭuh ai khumi a si. Amah a biachim ning, Jesuh a tuah ning, a ṭuan ning, a um ning saṭal vialte nunnak ah ai cawnmi kha zultu ti ka si. Cucu caah tuan ah ka rak chim bantukin zumtu cu kan tam tuk nain zultu kan um lo. A tlawm tuk. Cucu Khrihfa nun a si. Cucaah ruah awk ngaingai hi Baibal a rak um. van i tuak ve u la kei zong kai tuak tawn ah zumtu se sawh maw ka si maw zultu tiang maw ka phat maw zumtu tiang lawng ah dah ka nun hi si ti ka si cucaah zumtu tiang lawng kan um caah nunnak ah Khrih hi zeitik man a cuan khawh lonak si zumh cu ol te ko na ṭhut bu in thawngṭha na ngai i Jesuh khamhnak na co i na zumh mi kha zumh a si i tuah sernak a hau lo khamhnak cu cucu zumtu a si Jesuh a colang mi paoh kha na thinlung in a colan mi paoh zul zumtu na si zumtu si khawh loin a ra mi cu zultu a rak si Jesuh ka neh zul kha si tuci ca Khrihfa nun cu a olmi kha si lo tuci ca ka chim bantuk Jesuh nih ka hnu ah ka zulmi cu amah le vailam tah tung kha i put selaw ka hnu ka zul seh ti ca a si nu zul a si a kan ser duh cuci ca a biapi tukmi nunnak a si nihna kan nunnak zong Pathian sunparnak a langhter lo cu zumtu tiang lawng nun kan um i zultu nun ah kan um lo caah rak si Cucaah zultu nun tiang he Pathian nih siter a kan duh. A nu ah zulh a kan duh. A keneh te ah kal a kan duh. Cucu a kan a kan duh piak sakmi ka rak si. Cu lawng lawng in Pathian sunparnak zong kha a langh lai ca a si. Zeitindah Jesuh zultu a si a kan hngalh lai? Hngalh khawhnak lam kha kan nunnak ah um ve a rak hau. Mah nu mah pa cu zei a si ti hngalh khawhnak cem cu a theitlai in si. Nunzia le a sining in hngalhmi rak si minung hi. Kan zoh cio law minung kan hngalh khawh cem a biachim, a action a cawlcangh ning, a umtuning hi in hi nu hi pa zei a si ti hngalh khawh rak si. zultu zong cu ṭhiamṭhiam in hngalh khawhnak lam kha Baibal nih a kan cawnpiak ve i biachim thiamnak lawng tein hngalh khawhnak lam rak si lo zultu sinak cu nunnak bak ah langmi dawtnak bak khi rak si cucu nihin ah kan bawipa nih a chimmi cu kan i ruah dingmi si John nga ngan hlei thum a hme sawmthum le pali in sawmthum nga kan zoh lai kan bawipa nih a chimmi bia si sawmthum li Johan hlei thum thum li thum nga nawl bithar kan pek hna pakhat le pakhat i do keimah nih kan dawt hna bantuk hin pakhat le pakhat nan i dawt awk ka si pak kul sawmthum nga pakhat le pakhat nan i zawm nan i ruah ahcun mi vialte nih hi hna hi amah zultu kha an si tiah an in hngalh hna lai ti a ti a si kan bawipa jesuh nih a chimmi bia a si ka zultu an in hngalhnak ding cu nan biachim nan holh rel le nan thiam tuk le nan thilti khawhnak ṭhawn in an in zoh hna tikah ka zultu ti an in ti hna lai ti a ti lo ka zultu an in ti khawhnak ding cu a taktak cu pakhat le pakhat nan i dawtnak thawng in nan zawn nan i ruahnak le nan i dawtnak lawng in ka zultu ti an in ti hna lai ti bak khi si Cuci caah kanmah le kanmah dawtnak thawng lawnglawng in Jesuh Krit zultu sinak a kan hmuh khawhnak rak si. Pathian na langhnak zong hi dawtnak lawngte na rak si. Pathian cu dawtnak ka si a ti. Pathian cu dawtnak ka si ti. Johan a ngan pakhat, Johan kuat khat ah ngan pali a hme panga cun Pathian cu hmuh khawh si lonak kan cawnpiak. Mi pakhat nih ka u a unau hmanh a dawt lo ahcun zeitin hme hmuh khawh lo pathian cu a dawt khawh lai ti mithmuh unau hmanh daw kho lomi minung nih pathian ka dawt ti cu milihchim a si ti nin kan nunnak zongah unau ti bible nih a kan cawnpiak pengmi cu Israel mi popo le Judah po le caan tialmi po ah unau hman a rak si Paul nih ka unau, Peter nih ka unau, u le nau, Jesuh Khrih ah unau kan si caah kan si. Nang le kei zong kan i pehtlaihnak um lo, Khrih thawng in a si. Jesuh Khrih kan van zumh in na thinlung in na van zumh i Jesuh cu a khamtu ka bawi na van ti in na van zumh bak khan Thiang Thlarau nih khan zumtu vialte cu baptisma Jesuh chungah a van kan pek. a van kan pek bak khan kan za ten Jesuh Khrist ah we are one in Christ Khrih ah unau kan sinak cu rak si cucu Paul nih a kan cawnpiakmi si cucaah nang le keimah i chuahpi ah unau kan si lo biological minung sinak hi kan si lo thlarau ah unau kan sinak ka si vulei in chuahpimi unau nakin thlarau in u le nau hi micheu an i tlaihchan deuh unau chuahpinak in a ropui kho ngaingaimi si. Zeicah? Thlarau ram i a thuk tuk caah thlarau ram i kal cangmi cu an unau chuahpinak in thlarau ah unau an i tlaihchan deuh. A phung zong a si bak ka timi si. Baibal ah a si awk zong si. Cu tluk in a liannganmi a rak si. Unau kan si. Cuti cah nang le kei cu hika Khrihfabu ah kan ra te i Jesuh pum chungah Kawlram in kan ra i u le nau kan zong kan si lo khuakhat zong kan si lo ai theimi kan si loin hika hmun ah kan ra i Jesuh pum chung CBCGR ah kan van i thlum ka si a zumtu vialte kha kan van i pumhnak hmun ka rak ka si cuti cah chungkhar khat a timi si Bible nih chungkhar khat a kan ti Khrihfabu cu Cu ca u le nau a kan ti caah a si. Cu si caah nang le kei kha kan sining kha i hngalh ka si. Kanmah le kanmah man kan i dawt khawh lo a si ahcun Pathian nan dawt timi cu lih a chim a ti ta a si. Nihin ah kan nunnak zong kha a biapi in i check khi a rak hau. A dammi Khrihfabu, chungkhar ṭhami, Khrihfabu ṭhami zong dawtnak lawnglawng in a rak ngahmi si. dawtnak in hramthlakmi Khrihfabu cu a rawk kho lo. Dawtnak in hramthlakmi innchungkhar cu a rawk kho lo. Nin zongah hi Khrihfabu hi a ngandam i Pathian thluachuah a co i hi biakinpi zong hi kum tampi Jesuh rat hlan a hmun i kan tefa vialte thluachuah an conak ding a hrampi cu nina nangmah le keimah Khrihfabu kan i dawtnak hrampi bunhnak lawngah ummi si. cu lo ah cun ai rawk dih te lai dawtnak lo in cun ai ṭhek dih dawtnak lo in Solomon nih innchung khat i ummi eidin hi dawtnak lo in ei bu na einak in dawtnak bu he hlum khat te ei hi a ṭha deuh ti caah a si Nihin ah kan hrawktu zong khi pakhat le pakhat kan i dawt lonak in a rami a si. Kan innchung zong a rawknak cu cucu a si. Pathian cu dawtnak a si ti cu a si. Jesuh zong nih ka ah nawlbia kan pekmi pahnih a um i nawlbia cu Biakam hlun ah zaruk le hleithum a um. Biakam thar ah cun nawlbia pahnih lawng a um. Kan Bawipa Jesuh nih a kan pekmi cu a si. Cu ahcun pakhat le pakhat dawt khi si. hi kan olbia hi si pakhat le pakhat i daw keimah nih kan dawt hna bantuk tein pakhat le pakhat nan i dawt awk a si te cucu nawlbia pakhatnak a si a kan pekmi a si i kan i dawt khi a biapimi a sinak cu a si keimah nih kan dawt hna bantuk tein i daw a ti jesuh nih zeitindah a kan dawt ti kha pem a rak hau Jesuh Khrih dawtnak hi a dang dawtnak he ai lo lomi dawtnak rak si. Dawtnak hi Greek holh in phunli a um. Pakhatnak dawtnak hi Greek holh in an chimmi, a langhmi cu pakhatnak dawtnak cu Greek nih eros an ti i eros ti si. Dawtnak phunkhat a si. Cucu nu le pa dawtnak a si. Nungak tlangval dawtnak he Cucu dawtnak hmunkhat an chim. Nungak tlangval an i daw an i duh. Na caah thih ka ngamh. Dawtnak a thup tukmi an si. An i daw tuk nu le pa. Nungak tlangval i dawtnak kha lian ngan taktakmi dawtnak kha rak si ve. Cucu dawtnak a si. Na thi ah ka thi lai. Nangmah caah eh chet i biakamnak i neih i si. I dawtnak tuah a si. Cucu dawtnak phunkhat a rak si. Pahnihnak cu filia, hawikom i dawtnak a si. Hawikom zong hi hawikom kan van si tikah kan van i daw ciammam hna le cucu i dawtnak phunkhat a rak si ve. Pathumnak dawtnak cu strurki ti si. Nu le pa nih fale te dawtnak a si. Cucu pathumnak a rak si. palinak dawtnak cu tu na i kan bawipa jesuh nih a chimmi keimah nih kan dawt hna bantuk tein nan i dawt awk ka timi dawtnak cu tu na i pathumnak ka chimmi nulepa dawtnak pa nulepa nih farate dawtnak hawikom dawtnak si loin a kape dawtnak kha a chimmi a si Kan Bawipa Jesuh Khrist nih a chimmi dawtnak cu agape a si. Agape dawtnak cu lungthin in a van luangmi dawtnak khi a rak si. Tunai i dawtnak ka chimmi dawtnak pawl cu a van cawlcangh sawh men i dawtnak a si. Thinlung a van cawlcangh men i dawtnak a si. a ka tuah khawh caah a ka pek caah ka nawl a ngaih caah ri a neimi dawtnak si amah nih cun a ka pek amah nih cun a ka ruah amah nih cun tin a ka tlaihchan amah he cun a ka ṭhenh caah timi he pehtlai in ri cungah a ummi dawtnak a si kan bawipa Jesuh Khrist i dawtnak a chimmi a ka pe cu ri cung si loin ri a nei lomi dawtnak khi a rak si cucu a ka pe dawtnak kan ti lengmangmi Pathian dawtnak cu si Nihin zong Khrihfabu zong cu ṭhiamṭhiam in kan chungah chungkhar khat kan si tikah innchungkhar sawm nga le pakhat kan um atu ahhin sawm nga le pakhat kan si ka rel tikah dithawi a rel loin sawm nga le pathum kan um tikah hika ah khua kan van sak ve tikah hin innchungkhar ahcun fa a neimi pasarih a neimi zongah a dingfel lomi an um lai a sualmi an um lai pathian a ṭihzahmi an um lai i unau cio hmanh kan i khat lo cu bantukin khrihfabu zong hi kan si ṭhiṭhiam chungkhar khat ah chungkhar ah a dermi an um satan nih a ṭem ṭawnmi an um ṭha tein ai ruai khomi an um ningcang tein a ummi an um khuasami an um a um lomi kan um ve chungkhar khat si bantukin Khrihfabu zong a um ṭhiamṭhiam. Cu pawl cu an um ve. Cusi caah kan zohthiamnak hi a rak hau ngaingaimi a rak si. A kan ti a si deuhmi, kan ti deuhmi, a kan i kawmh deuhmi, a si deuhmi lawng kha zawnruah kan neihmi kha Baibal nih a kan tinhpiakmi zumtu nun dawtnak timi a chimmi si lo. Jesuh nih cun ni na santlai lo cim te kan Khrihfabu haute chung dah an si haute dawng dah an si timi dawt kha Jesuh nih a kan fialmi dawtnak cu a si cucu kan pemh a si ahcun cucu a dammi Khrihfabu Pathian nih thluachuah pekmi a si zang a dermi a ṭhawngmi innchungkhar kan um khuasak a tlaimi tlai lo kan um chimh haumi pastor nih len hau deuhmi kan um pastor nih len hau deuh zong cu ṭhiamṭhiam ka len awk ka si ka lenmi hna zong kha a ka zohkhenh deuhmi a ka ti deuhmi a si deuhmi ka chungah a um deuhmi pastor zong nih ka len i anmah sinah ka um deuh si ahcun pastor hi Bible in kalmi ka si ti lo ka zoh u law hipa he nai a yi maw si zeidah a tuah tiah nan ka ti zong he nan mawh lo ding rak si bible si lo cu si ca ka kalnak zong hi khoika dah ka kal timi kai fian ve hau pastor zong nihin zong ah kai check ve ca ka chim bi si khoika dah ka lu hote in dah ka lu cem Cucu se a rak biapi pastor in le Khrihfabu zong cu ṭhiamṭhiam a rak si. Kan Khrihfabu zong cu ṭhiamṭhiam chungkhar ah dermi kan um. Cu pawl hi Jesuh nih a kan fialmi dawtnak a timi, unau a timi i zohkhenhnak ah Jesuh nih keimah nih kan dawt hna bantuk i daw timi ah khan anmah he an rak si. Cucu kan dawt si ahcun Pathian i fialmi kha rian na ṭuanmi na si. Mithlachuakmi na si lai. Mithlachuakmi innchungkhar na si lai. A dammi innchungkhar kan si lai. Cucu a biapi tukmi si. Inn zongah zoh thiam a hau. Kan innchungkhar Khrihfabu zongah aute dawng dah timi an um. A len kai, a her ahcun chawnhbiak, a her ahcun bawmh khawh kha nihna Pathian nih a kan fialmi kha rak si. a kan ti khomi a kan pe khomi thil nan ṭhen tik zong Jesuh nih zeiti thil nan ṭhen tik zongah a ka dangh khawh la a ka pek khawh lai timi pe hlah u a ka pe kho ti lai lo a ka dang kho ti lai lo a ka ṭhen kho ti lai lo timi ka nan pek awk a si a ti na Farisi kha Na inn zong kan pekmi thil vialte zong hi ruahchannak in na pek si ahcun Baibal a si lo. Ruahchannak paoh i mi na bawmh si ahcun Baibal si ti lo. Zeicah Pathian nih a Fapa kan pekmi Jesuh Khrih hi ruahchannak in maw hi vulei hi a pekmi a si? Ruahchannak a nei lo. Pathian nih vulei cu a dawt tuk caah Fapa ngaihchun a pek ti lawng si. Minung hi kai ruahchan le ka Fapa Jesuh i ka pek le ka ruahchan tuk hi vulei hi minung ah hin zeidah an ka pek lai timi ruahchannak pathan nih a nei lo cucu dawtnak rak si kan pekmi zong hi ruahchannak nei loin innchungkhar na pekmi hna hi Jesuh nih fialmi dawtnak tling rak si cucu Bible bak rak si ruahchannak thil paohpaoh i cheura cheukhat le thawhlawm zong hi ruahchannak in pekmi rak si lo Bible a um lo Nai ruahchan i ka pek ruangah na ka pek lai ti nai ruahchan ahcun ai palhmi zumhnak rak si. Bible a um lo. Ruahchannak hrimhrim in cheurat cheukhat pek ding a duh lo. A um lo offering zong. Cucu a rak biapimi a si. Cucaah kan i palh lengmang caah Bible i ṭha tein a bia in kan zulh khawh lo si ahcun thluachuah ram e co a rak har tuk. kan co-awk tlok in Bawipa nih a kan pe lo. Cucaah nihin zongah ka u le ka nau tha, kan chung i unau kan si. Kan zapi tein innchungkhur khar, the family of God, the household of God kan si. Innchungkhur khar kan si. We are one in Christ. We are one in the body of Christ. We are brother and sister in Christ. Jesuh Christ ah kan si dih. Cucu nihin ah Khrihfabu cu a si. Cu lawnglawng ah a dammi Khrihfabu si kha nena kan kal khawhnak ding kha rak si. Kan Bawipa Jesuh nih ri a nei in a kan dawtmi si lo. Ri nei in a kan dawtmi si lo. Zeiban i dawtlak kan si lo. Baibal nih a kan cawnpiaknak le kei zong hi vawlei mi hna cu misual kan si. Adam tefa kan si. Misual fihnung mi nan ṭhatnak man hi tholung a si. Puan chetlek a si a ti. dawto kan tlak lo misual mi rakrawl mili chim lainawng setan fa kan si asinain a kan dawt ca vai papa cu a pek ko cu ruahchannak ngeih lomi dawtnak ka rak si cucu dawtnak tling a rak si cucu ni na chim ka ban duhmi cu si Cucu kan i dawt si ahcun hi Khrihfabu hi a dammi, thluachuah comi, Pathian nih thluachuah pek lai, a hmun lai, biakinn hmun lai, tefa tampi thluachuah an co lai. Cucu nihin ah dawtnak tling kan timi, dawtnak kan ser hi a rak haumi si. Pakhat le pakhat nan zawn nan i ruah ahcun mi vialte nih hi hna hi ka zultu kha an si tiah an in hngalh hna lai te. kan zawn nan zawn nan i ruah ahcun ti si zawn ruah hi a rak hau pakhat le pakhat zawn ruahnak neih hi a rak biapi tuk mercy zawn ruahnak a rak biapi tuk forgiveness ngaihthiamnak i zawn ruahnak hi ka unaupa hi ka unau ka farpa ca zawn ruahnak kan nei khawh lo si ahcun pathian he zeitik man ah kal khomi kan si lai lo dawtnak le zawnruahnak ngaihthiamnak kan neih lo ahcun kal kho ding a rak si lo cucaah a rak ol lo Khrihfa nun cu ol tein nun khawh si lo cucaah zeitindah kan i dawt khawh te lai dawtnak kong he pehtlai in Baibal nih fiang tein Paul nih a kan cawnpiakmi Korin kuat khatnak hlei thum kha si ko Nihin ah kan dawt khawhnak ding ahcun a kan cawnpiakmi cu Korin kuat khat ah ngan hlei thum kha kan van zoh la cucu dawtnak kha si. Paul nih ṭha tein a kan cawnpiak zeitindah kan i dawt ne lai zei khi dah dawtnak cu si dawtnak a sullam hi zei nihin ah dawtnak kan chim ah what is the meaning of love what is love zeidah dawtnak a si love love lungli lawng a si biafang ah lungli lawng simi ahcun a thuk cemmi cu amah ai si dawtnak timi hi love cu tlukin a sullam i ummi si paul nih dawtnak cu a kan cawnpiakmi si ro korin kuat khatnak a ngan hlei thum a hme pali ah dawtnak cu hi se a kan cawnpiakmi si dawtnak cu thlachiat a ruat i mi cungah zaangfahnak a ngei te thlachiat bak a ruat ti dawtnak cu zeitindah dawtnak kan thiam lai ti ahcun a kan cawnpiak thlachiat a nei te na unau cungah thlachiatnak na neih ve hau thlachiatnak a ruatmi cungah zaangfahnak a ngei thlachiat a ruat timi cungah zaangfahnak ngei thlachiat na ruat ahcun zaangfahnak na ngei tinak si kan unau cungah zawn ruahnak le thlachiat ruatnak kan neih lo a si ahcun a poi taktakmi a si keimah lem ka si lo i va um ko seh thlachiat zong ruat hau lo zawn ruahnak zong ti kan ti sual a si ahcun cucu pathian fa sinak a si lo pathian fa sinak si lo pathian fa cu dawtnak a nei ve awk si ti cuci ca a rak olmi si lo Thlachiat zangfahnak ka ngei mi zangfahnak kan nei hau zangfah awk a ummi na zangfah awk ka nei lomi Pathian fa kan si mi he cucu Pathian fa sinak ka si lo khuachia fa sinak ka rak si mi zawn ruahnak pakhat ma kan nei lo an harsa an um zong ah zawn ruahnak nei lo i a kal kho mi a lanhta kho lengmang mi sinak cu kan bawipa sinak kha rak si lo kan bawipa sinak cu zawn ruahnak ka nei zangfahnak a nei hi vawlei a ra a kal ai chawk mi zeng a hmuh na a hmuh na mei ngak ta a hmuh na zawn ruahnak a nei mi a si mi caw damter kruahar a ser cucu pathian jesuh fapa zong nih pathian fapa zong nih a neih mi si nang le kei zong cu cu zawn ruahnak zangfahnak khi kan unau cungah nei ve khi kan rak hau Aute khi dah an um zangfa awk le zawnro awk kan um kan zoh lai kan zoh lai i kan tuah lai cucu Pathian nih a kan fialmi cu Pathian pa sinak action si love in action dawtnak cu cawlcanghnak in a rami si chimmi si lo vap si vap cawk to action si cawlcang a rak si dawtnak cu a hnah chuak lo Nahcuai sual taktak a rak si. Nahcuai kan nei cio. A tam le tlawm a si. Nahcuai sual tak si. Dawtnak cu hnahchuah nei lo. Kan unau, hi ka Khrihfabu pumkhat kan si. U le nau chungkhar kan si i, Baibal nih a kan cawnpiak bantukin hnahchuahnak na unau cungah na neih tuk si ahcun, Pathian nih zeitik hmanh ah thluachuah ram an luhpi lai lo. Ṭih a nung taktakmi hna chuahnak rak si. Hna chuahnak in lainawnnak tiang a chuahnak si. Minung an i thahnak zong in hna chuahnak cem in rami si. Sipuai tama an i thatnak le hawikom rianṭuanṭi zong, an ṭuanṭi le sipuai tama zong khi a donghnak ah an i thahnak cu hna chuahnak in a rami si. Hna chuah i sualnak ah ṭihnungmi thlaici rak si. kan unau cung ah hnachuahnak kan neih tuk a si ahcun cucu ṭihnungmi si thah a hau Jesuh min in thah a hau mi innchungkhar an ṭhat i na nahchuah a si ahcun na unau innchungkhar cucu ṭihnungmi a rak si an fale te thlachuahnak an co i hnahchuah a si ahcun chawva hna an neih deuh i hnahchuah tuk i kan neihmi lungput te hna mi innchungkhar an ṭhatmi hmuh deuh le hnahchuahnak in khah te hna i sual lianpi rak si cucu i thah lengmang a rak hau a van chuak sual kho cucu a rak si innpa hna nih hngalh kho lo mi cheu cu cu ṭhiam ṭhiam in kan um cucah kanang kei zong kha unau kan si chungkhar kan kan si caah ika kan fale te ṭhangmi zong an um lai pathian nih thluachuahpe in chungkhar zong kha an um ve lai i kan i lo hna la lo sinain thlacam piaktu le thazaang pektu tu kha i lawmhṭi tu kha kan rak si hnahchuah ding kan rak si lo mi sang milian thla kan cam bantuk kan tefa chung an chuah mi kha kan i lawm awk si khina dong an chuak le o pum khat kan si khrifabu khat kan si chungkhar khat kan si kan i lawm awk si ti ding khi rak si tha kan i cam piak ṭung kan i lawm awk pak si cucu pathian nih a duhmi dawtnak taktak cu rak si Cucu a biapi ngaimi a si. A lung a puam lo i ai phor law lo. Cucu dawtnak si. Lung a puam lo ti dawtnak si. Lung a puam lo. A lung hi puam lo ti. Ai phor law lo. Keimah cu tin ka si. Keimah cu tin ka si. Keimah i a si cem ka si. Keimah i a ṭha cem ka si. Keimah i tin ka si timi a nei lo e ti. Phor law tak i nei lo. Ai tang dor e ti. Cucu dawtnak hi a si ti. Cucu Paul nih a kan cawnpiakmi a si. Dawtnak cu tabulbal in khua a sa lo. Tabulbal in khua a sa lo e te. Zeiti paoh in khua sami si lo dawtnak hi. Ningcang tein khua sami a si. Ningcang tein a kalmi, ningcang tein a ummi, ningcang tein a ṭhumi, nungcang tein khua sami a si dawtnak hi. Zeiti paoh in tabulbul in kal sih ti a nei lo. Ningcang tein a kalmi a si. Cucu dawtnak a si. Amah zawn lawng ai ruat lo. Mah zawn lawng ai ruat lo te. Kanmah chung kan ei ko, kan khim ko, kan i hruk ei kho, bil kan pe kho peng ko ti amah chung lawng ah hin a diariam lo. Ai ruat lo ti si. Kanmah lawng te kan i ruah. Mah zawn lawng te ai ruat mi a si lo ti. A u le nau cungah khua ruat dawtnak cu a harsami cungah khua ruat. Ramdang i a um kho lomi unau cungah khua ruat. Zawnruahnak nei. Anmah ca lawng ai ruat lo. Khrihfabu zong cu ṭhiamṭhiam in kanmah lawng kha si loin kan ṭuan kho ti si loin a ṭuan lomi chung an um le a harsami zongah zawnruahnak a nei. Cucu dawtnak ka si ee ti si. Kanmah zawn lawngte kan i ruahnak in ṭih a nung tukmi thil a chuak lengmang ca a si. Cucu dawtnak a kan cawnpiakmi si. A thin a tawi lo. Dawtnak cu a thin a tawi lo. A thin a sau. Kan thin zong hi a tawi tuk cio i keimah zong an si ko. Thin sau nun cawn he rak hau. Zei paoh i cawn a rak si. nun cawn hi a rak biapi tuk cawn a si bia kan chim kan holhrel zong ah meetling ah siseh khoika paoh zong ah nun cawn hi a rak hau thinsau a rak hau thin tawinak nih hin sualnak a kalpi i remlonak chuahpi beelnak chuahpi i ṭhennak ka chuahpi caah a si cucaah dawtnak cu a thin a sau a thin a tawi lo a ti kan thin sau i dawtnak a si mi le mi kar zong kan thin sau i dawtnak a si mi kan ngaihthiam kan thin sau a rak ol lo cucu dawtnak ka rak si a olmi zeihmanh um lo a har dih hi vawlei cung nun hi a rak olmi si lo khrihfa nun zong hi ol lo a ol lo vanram kai cu ol tuk ka kai la le bawipa kham ka si cang ti cu chim a ol tuk nain khrihfa nun cu ol lo kan fial mi Asinain a tuahmi ca lawnglawng ah Pathian nih thluachuah pek hna. Nihin ah Bawipa hmai zong kan dir cio te lai. Ni ni khat cu ṭhiamṭhiam a ra te lai. Kan tuahser ning vialte in biaceih si lai ca a si. Cu si um sawh awk rak ṭha lo. Ai sum khomi, nawl a ngaimi, a zulmi ca lawng ah thluachuah ram rak si. Cucu lawnglawng a si. Nulepa zong cu ṭhiamṭhiam. Nulepa zong Bawipa ṭihmi, atu kan chim lengmangmi, a nei kho lengmangmi nulepa nunnak ah fale te zong thluachuah co chin lengmangmi an si te lai. Cucu si ko. A tuah khomi nulepa, dawtnak a neimi, thaici tu khomi, ngaihthiam nun a neimi, mi zawnruahnak a neimi nulepa tefa zong ah thluachuah an co chin lengmang la. Cucu si ko. Cucaah olmi rak si lo. Palhnak kha ai cinken peng lo. Palhnak ai cinken peng lo ti dawtnak cu. Mi pakhat na unau palhnak nai cin peng keng ahcun zeitik hmanh ah na daw kho lai lo ti si. Mi pakhat sualnak ai cinkenmi he zeitik hmanh ah mi an daw kho bal lo ti si. Zeicaah? A ngah lo ti si. voikhat te a sualnak nai cinken peng le amah nih a ka ti ne nai cinken peng ahcun na daw kho lai lo ti si cu ci ca hlo a rak hau Bawi Jesuh nih a kan ngaihthiam bantukin kan ngaihthiam ve ka si voikhat ah kan ngaihthiam mi a za za lakin si ai cinken ti lo cucaah ai cinken ti lo ti dawtnak cu palhnak kha ai cinken peng lo Nai chin ten pengah cu ti hin a ka ti le hlan ah a ka ti le tin a ka ti le ti ahcun kha nu kha pa kha na chawn kho la lo na daw kho bal lai lo na chawnh mi khi li se na murka lawng in e na chawnh la na na thinlung cu pakhat man ai tel lo pathian nih a hngalh mi si lo cucaah ni hna hin dawtnak timi cu ai cin ken peng lo aho paoh hi kan tling cio lo kan i ti khawh mi um kan i ti khawh vai ah kan chim sual mi um kho kan tuah sual mi um kho i i ngaithiam khi rak si i cinken lo khi rak si kan i cinken peng ah cun zeitik mana i dawt khawh rak si lo kan i cinken lo khi pi minung nih kan i cinken mi a ol ngai mi cinken mi cu mi nih a kan ti mi cinken a ol cem ti si lungfahnak kan tuahmi le kan tuahpiakmi khi cinken a ol ngai mi cung i ṭhatnak i kan tuahmi vialte cinken a har ngai ti si mi na va bawmhmi na pek na chatmi nak khin voikhat te na tuahmi te thil sual a lung na fahtermi kha ai cinken peng lai ti si cucu a rak si minung kan sining cu sinain zumtu nun ah cun thlon hi a rak hau i cinken peng awk rak ṭha lo Ni zong ah i check cio a hau. Nai cinken peng ri na ngaih thiam lo si ahcun na unau le ṭukṭak a si ahcun zumtu ṭha timi zeitik hmanh ah na si kho lai lo. Cucaah rak ol lo Khrihfa nun hi. I check dingmi hi a tam tak cucu dawtnak cu a si. Ai cinken peng lo ti si. Ṭuan khawh zong a rak si lo. na ṭuanmi khi nai cinken peng ah khanu kha pa cungah zeihmanh khi san a tlaimi um lo thinlung lo i tuah sermi paohpaoh cu pakpalawng a si i dawtnak zong hi thinlung tel lo i tuahsernak tel lo taktak thinlung um lo i kan ka i dawtnak cu pathian zong nih hngal lo Thluachuah zong kan hmu lai lo caah a si. Palnak kha ai cin peng kho lo. Dawtnak cu midang sualnak cungah khan diriam in a um lo te. Mi an sual zongah eh tiah diriam i a ummi kan si sual si ahcun ṭih a nung bak vemi rak si. Diriam, mi innchungkhar, mi pakhat sualnak ah diriammi va se ko seh a si awk seh a ti awk seh amah cu a si awk si i rak i nuamh ngai diriam timi cu i lawmh khi dawh cu cu cu ahcun ṭihnung bakmi rak si ti si cucu dawtnak si ti lo huatnak a si cucah diriam awk um lo ti khi a kan cawnpiakmi cu dawtnak tak pawl nih a pemhmi dawtnak biafang kha a hrilhfiahmi cu si sualnak cungah khan diriam in a um lo biatak tu ah khan ai lawm biatak ah khan ai lawm te dawtnak cu pathian biatak bible ah hin dawtnak cu ai lawm pathian minung an i lawmhnak khi biatak pathian bia a rak si cucu lawmhnak cem a rak si pathian biatak ah hin an i lawm capo sasawh le thil dang nakin an i lawm pathian minung hna thlarau minung hna hi biatak ah an i lawm khun biatak thil hi an ṭanh biatak ah an i lawm cucu pathian mi sinak dawtnak a neimi sinak lungput sinak zong a rak si dawtnak cu a lung a dong bal lo lungdongh cu a hmang lo te harmi lawng te si ko dawtnak cu lungdongh a nei lo zumhnak a ngei zumhnak a ngei te dawtnak cu zumhnak a ngei zumhnak kha a nei dawtnak cu zumhnak lo in khua sa lo zumhnak lo in thil a tuah lo zumhnak lei in a nung lo dawtnak cu zumhnak in a nungmi si zumhnak kha nei ti bak ka si dawtnak cu Dawtnak cu a lung a dong bal lo zumhnak a ngei ruahchannak a ngei hmailei thil khi a nei dawtnak cu ai ruahchanmi khi a nei cu tiin a si cah tihin a si tihin a si cah ti timi ruahchannak khi a neimi a si dawtnak cu saupi thil khi a hmuh khawh i ruahchannak a ngei ruahchannak ngei bu tein khuasa a kal cucu dawtnak cu a si ti a lung a sau i a thin a fual a lung a sau i a thin fual e ti cucu dawtnak si thin fualnak le lungsaunak nih remnak a chuah thin saunak le thin fualnak nih i dawtnak a chuahpimi cu si kan thin ti to a tawi tuk tawn le remnak a chuah ti lo kan thin nih a fual lo caah rak si lengmang innchungkhur kha zong ka ṭhiam ṭhiam in a si nai zong ah de innchungkhur khar thah te hna van um nan theih ko an pa nih a vuak le thi nu he a thimi an um len thin sau lo ruang ah a si kan thin i fual khawh lo caah phut kan van i ti sual a si cucu dawtnak a kan cawnpiakmi paul nih rak si Cucah zultu ti kha Jesuh Khrih nih an in hngalh khawhnak ding cu zeidang a chimmi um lo. Nan va chim nan thiam tuk la le Peter le ka zultu lei nih aya zultu an si ti an in ti hna lai a ti lo. Nan i dawtnak in ka zultu nan si kha mi nih an in hngalh hna la ti si. Nin zongah nak le kei kan i dawtnak in zultu Jesuh Khrih zultu a kan hngalhnak ding a rak si. CBCGR an i dawtnak in hi hna hi Jesuh Khrih zultu pei an si hi ti kha kan pawngkam nih a kan hmuhnak ding lawng hi kan i dawtnak khi hrampi rak si. Zeidang khi a hrampi um lo. Kan ṭhatnak hi kan neihchia, kan motor car kan lin lo a ṭhatnak in a si lo. CBCGR cu an in lo a ṭha tuk le an motor ṭha tuk le an rian i hlawhtling tuk le kumhra an um hnu ah ee ti ti awk an ṭha lo an mak tuk ee an ti lo a um lo ar i dawtnak thawng lawng in Jesuh Christ zultu an si kha a kan hmuhnak ding kha a si cucaah pakhat le pakhat ka rel bantuk khan i daw ko hna usih kan i daw lo ka ti lo i daw chin hna usih i ngaithiam hna usih i zawn ruah hna u sih unau bantuk kan si bible nih ti bantukin kan pal kho ve cio minung hau man tlingmi kan um lo keimah zong tampi ka tling lo ka chim sual mi um lai ka nun zong a ka zo u law cawn awk lo mi zong tampi kan una um lai keimah in si thiam thiam ka tling lo nan kei ka ngaih thiam caah va si le si keimah zong nih kan ngaihthiam ve awk ka si kan ngaihthiam hna Khrihfabu hi kan ngaihthiam ve hna nan ka ngaihthiam bantukin ni da homan kan ti bal hna lo kan ngaihthiam hna ti awk zong ka nei lo nin tiang kumhra ka tuan le aute zong nan ka ruah mi um lo nan ka ngaithiam bantuk kan ngaithiam na cucu pathian ne kan duh mi kha si ko zawn kan i ruat hna lai unau bantuk in thlachiat kan ruat lai tunai ka chim bantukin pumkhat kan sinak kan i hngal i kan kal si ahcun hi khrihfabu hi a dammi chuan awk tlak pathian sunparnak ka co deuhdeuh lai bawipa ai lawm deuhdeuh lai pathian sunparnak kan co deuhdeuh kan i dawt deuh lai pathian ai lawm lai bawipa ai lawm ahcun thlachuah kan pek chin lengmang lai pa lawmh hi a rak biapimi si kan pathian ai lawmh mi si ai lawmhnak ding cu kanmah le kanmah dawt hi si ko zultu an kan ti cang lai caah cucu nihin ah chim ṭhan ka duh mi cu si i daw ko na si i ngaihthiam ko na si zawn i ruat ko na si na unau bantukin ka far le ṭa far bantuk i ruat ko na si kan tlamtlin lo nak ah khan i theithiam ko na si law tu lei ah i bawm ko na si Cucu innchungkhur kharkhat pei si cu. Cucu Baibal nih chungkhar khat a kan ti cu Khrihfa bu. Diriam awk a um lo. Chungkhar khat thluachuah kan co ah kan zapi tein thluachuah co a si. Yani lawmhma kan zapi tein lawmh ding a si. An ngaihchiatnak kan zapi tein kan i ngaihchiat pi awk si. Cucu chungkhar khat sinak rak si. Cucu Khrihfabu ṭha le Pathian nih kan fialmi a si. Cucu kan kal si ahcun zultu a kan ti lai. Zultu a kan ti hnu ahcun Pathian nih sunparnak a co lai caah thluachuah kan co sen lai. Kan zapi tein Khrihfabu na kan i daw lo ka ti lo si lo. Zultu he a kan hngalh khawhnak dingah Jesuh nih a chimmi dawtnak lawnglawng in zultu si a kan hngalh lai caah cucu ka chim duhmi si. Hmailei karhlang ko chin lengmang na u si. i ngaihthiam hna u sih pakhat le pakhat i theihthiam piak hna u sih thil ṭha i tuah piak hna u sih nu lei ah thil ṭha i domh piak hna u sih nu lei ah pakhat le pakhat kong ceih le i thlak si loin pakhat le pakhat ṭhatnak i tuah piak le i forhfial le thil ṭha i tuah piak hna u sih cucu kan damnak he rak si cucu Khrihfabu damnak he rak si Cucu si. I phelh si lo. Kan i phelh sual si le kan tlau thluahmah lai. Cucu chungkhar khat sinak rak si bantukin kan Bawipa Jesuh nih nawlbia kan cah tami zultu ṭha kan sinak dingah keimah in siseh kan zapi tein tukum thei tampi tlai sunpartertu zultu a kan ti nakhnga kan Khrihfabu hi kan kal khawh chin lengmang nakhnga Bawipa nih thluachuah kan pe selaw ai dawmi innchungkhur khatkhat bantukin khua sa ko hna si timi te kha nihin ah nihin chun ah a biapi taktakmi nawlbia he pehtlai in siseh zultu kan sinak ding ka van chimmi cu si Bawipa nih thiang thlarau nih lam kan hruai selaw tuah khawh lo a rak um lo minung sinak in tuah khawh a rak si lo thiang thlarau ṭhawnnak lawng lawng a rak si thiang thlarau sawm ko na si na tuah khawh lo si ahcun na ngaihthiam khawh lomi vialte ngaihthiam khawhnak cu thlarau ṭhawnnak lawngte rak si mi na huatmi umsual ahcun na dawt khawhnak ding cu thiang thlarau ṭhawnnak lawng a si na cungah a sualmi na theihmi na ngaihthiam in ai cinken khawh lonak ding hi thiang thlarau ṭhawnnak ding a rak si kan dam kan ngaihthiam le kan dam mi kan ngaihthiam le kan dam thluahmah mah kha kan i nuam thluahmah ko cu cucu a rak si cucu dawtnak tling a rak si Bawipa nih kan zate caah tukum zong pakhat le pakhat kan i daw chin i zultu ṭha kan sinak lai, ai ngaihthiammi dawtnak tling he kalmi kan sinak lai, kan zapi cong Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh.